Thonghni kul le thum zing ni hleili, zinglei thawngchimnak kan rak thawk lai. Tuzing kan chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu CNF Party kongkau Assistant Secretary Salai Aung Thu an nunnak a liam. Pale peng Pyusawṭhi ralhrang riahcaw phurtu mawṭaw mipi hriamtlai phu nih an kah hna pahnih an thi. Tamu peng ah sac ralhrang nih CDM tuahmi pakhat le a zengmi pakhat an thah hna. Meng peng ah sac ralhrang nih khuami pariat an tlaihmi hna chung in pakhat an thah, pahnih an thlah hna. Libya ram ruahsur tilenhnak in tuahchung minung thongkhatnak tlawm lo an thi timi thawng le thawngpang dang hna an rak si lai. CNF party kongkau assistant secretary Salai Aung Thu a nunnak a liam. Chin National Front CNF party lei kongkau assistant secretary Salai Aung Thu cu September ni hleihnih ah a nunnak a liamnak kong CNF nih ngaihchiatpinak an langhter. Salai Aung Thu a chungkhar salawh vialte nan ngaihchiatnak kan in hrawmpi hna. SAC ralhrang a hram in bawmh ding le Federal Democracy hmuhnak ding caah cunglei nih pekmi a rian a tuan lio ah atu bantuk in ram le miphun caah a nunnak a liam hi a si. A dih rih lomi na rian cu tangmi na hawile nih pehzul in kan rak nawl lai tiah CNF nih an langhter chih. Pale peng Pyusawṭhi ralhrang riahcaw phurtu mawṭaw mipi hriamtlai phu nih an kah hna, pahnih an thi. Sagaing ramṭhen Pale peng Pyusawṭhi ralhrang riahcaw phurtu mawṭaw mipi hriamtlai phu nih an kah hna, pahnih an thi, tiah YSO PDF chung in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim.

Three, four, five, six Southern YSOPDF le ngino hriamtlai phu hna an si. Mipi hriamtlai phu lei hliamtuar loin an kir ṭhan tiah an langhter chih. Tamu peng ah SAC ralhrang nih CDM tuahmi pakhat le a zengmi pakhat an thah hna. Sagaing ramṭhen Tamu peng Namunṭa khua le Khameih khua ah cc ralhrang nih September ni kua le ni hra ah ngandamnak zung in CDM tuahmi pakhat le a zengmi pa pakhat an thah hna tiah tuahchungmi nih an chim. cc ralhrang rallam sialmi hna cu September ni kua ah Namunṭa khua ah lut in inn an khangh i a zaam kho lomi mizeng kum sawm li le kum riat pa pakhat cu inn chungah an thah beh. Mah pinah September ni hra zinglei ah Hlamei khua ah ngandamnak zung in CDM a tuahmi Kotange kum kul le kum kua zong an tha pinah minung pahnih an tlaih hna. Namunta khua lei ah ralhrang hna cu an rat caah khuami kan zaam dih. Lam a kal kho lomi mizang pakhat lawng a tan caah an thah hi a si. Cun ralhrang hna cu Khameih khua ah an luh pah ah meithal an puah i CDM tuahmi pa cu a zaamnak ah an kah fawn. Khuami pahnih zong an tlaih hna tiah khuami pakhat nih a chim. Mengpeng ah SAC ralhrang nih khuami pariat an tlaihmi hna chung in pakhat an thah, pahnih an thlah hna. Magway ramṭhen miangpeng nichuah le Kanchio khuami minung pariat cu September ni hra lioah Ralphaw ah an rak tlaih hna. An tlaihmi hna pariat chungah pakhat cu lampi ah an thah i minung pahnih lawng an thlah hna, tiah AMGF miai upa pakhat nih a chim. An thahmi U Tein Lwin kum sawmnga le kum hnih tluk cu September ni hlei khat zinglei ah Ngyaungyu Taw khuapawng ah an thah hi a si. Pakhat an thah i Mekong khuami pahnih an thlah hna. An thlahmi pahnih hna zong an tukvelhnak hna ah an duk dih, tiah AMGF miang ṭuanvo ngeitu nih cun a chim. An thlahmi hna pahnih cu September ni hra lio ah Kanchio khua thil cawk an rat pah ah sac ralhrang rallamsialmi he an i ton caah an tlaih hna i U Tein Lwin an thah khawh in an thlah hna hi a si. An thahmi pa hi ralhrang nih an thilri an phurhtermi hna cu ka phur kho ti lo a ti hna caah an thah tiah an thahmi hna pahnih nih an chimnak kong a cunglei upa nih a chim chap. Paupeng SAC ralhrang hriamngan zalakulh MM kahnak in tuahchungmi pakhat hliam a tuar. September ni hleihnih khan Magway ramṭhen paoh peng Tlangpai khua pakhat ah SCC ralhrang MM Zalakul hriamngan kahnak in tuahchungmi pakhat a ke ah hliam a tuar tiah Successful Force paoh nih an chim. SCC ralhrang hriamngan voihnih kahnak in tualchungmi pakhat hliamtuar pin ah caw pakhat a thi tiah Successful Force paoh nih an langhter. Sac ralhrang nih hriamngan MM Zalakhul hi a ruang um loin an kah tiah Pauh Successful Force chungin tuanvo ngeitu pakhat nih Yangon Khatit media ah a chim. Ṭhilin peng khuasawm thong tluk tilianh ruangah harnak an tong. Magway ramṭhen Ṭhilin peng chungah September ni kua in ruahpi cat loin a sul ruangah tiletnak a chuak i khuasawm chung tluk in minung thongthum dengmang harnak an tong tiah theih a si. Tilen ruangah khuami hna cu tlangsan deuhnak hmun ah an i ṭhialkam hna. Tiva kam ah ralzaam aa dormi hna, Caan karlak an sakmi thlam zong ti nih a fenpiak hna. Minung a thimi le hliamtuar cu an um lo tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Atu lio zong pehtlai in ruahpi a sur peng rih. Khuami nih inn lak ah an chiah ngam lomi thilri, ramlak ah an chiahmi hna zong ti nih a fenpiak hna. ral ruang le tilianh ruangah khuami hna cu harnak an tong hna tiah a cunglei upa nih a chim. Tilianh ruangah lam le sul zong a rawkmi an um tiah theih a si. Mizoram ah Myanmar pahnih tal in minung pathum sinah AK-47 kuan thongkhat le zariat an tlaih hna. Mizoram Saiha District tlangpui kawn ah Assam Rifle le palik nih Myanmar mi pahnih telh in pa pathum sinah AK-47 kuan thongkhat le zariat an tlaih hnanak kong Mizoram media pakhat a simi zalen nih a langhter. September ni hleihnih ni ah Lawngtlai district in motorcycle pathum a rami minung pathum cu lunghren in an check hna i atu bantuk in an tlaih hna hi a si. Mah hna pathum cu Saihar district palik nih tawlrel ding in an lak hna. Mizoram chungah Myanmar mi sin rit thaisi le hriamnam dangdang zong an tlaih lengmang hna tiah theih a si. Laldinpui thihnak konglam ah palik nih a pasal biahalnak an tuah. Palik nih an langhter ning in Laldinpui ruak hlathlainak a phichuak an hmuh lonak kong an chim. Ruak hlathlainak konglam ah a pasal biachimmi le an innpa hawikom hna biahalnak in hi buainak hi kalpi peng a si lai tiah palik nih biakhiahnak an tuah. Ladinpuii hi a pasal nih hri-awhnak in a thimi bantuk ah a chim, sihmanhsehlaw a taksa umtuning an zoh tikah amah tein aa ukmi si lo tiah a chungkhar nih an zumh caah FIR an tuahnak hi a si. Ladinpuii hi a pasal he lawng Zotlang veng, Aizawl ah khuasami an si. September ni hra khan a pasal nih a nupi Laldinnpuii hi amah tein aa thatmi bantuk in a chungkhar zong a rak chim. Laldinnpuii ruak hi mipi si-innpi ah chekhlatnak tuah a si hnu ah sarchip ah an vui tiah theih a si. Mizoram ah Myanmar mi sin in Bingrang gram zali le pahra tluk a ritmi an tlaih. September ni hleihnih khan Lalthan Vung ah Myanmar mi pakhat cycle cungah camphai palik le khankon palik chekik hna nih bingrang gram zali le pahra tluk a ritmi an tlaih tiah theih a si. Palik nih ṭha tein an check hnu ah bingrang hi cycle sprayer taya tuk chungah an hmuh. Myanmar mi Lalthan Vung ah hi

Dana khuapi ah a si i rawlchung minung thongkhat leng an thi cang tiah an langhter. Minung tingkhat umnak hmun Dana khuapi ah hin tikhamnak hmun pahnih aa bauh caah rawlchung minung tampi hmunhimnak ah an zaam tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an chim. Ruasur tiletnak in minung tampi konglam thei loin an tlau. Nunnak liammi zong tampi an um rih lai tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an chim chih. Ruahsur tilen ruangah fimcawnnak sianginn mawṭaw lam le chawdawr tampi zong khar an si tiah theih a si. Russia President Putin le North Korea hruaitu Kim Jong-un Russia ah an i tong cang. September ni hleithum ah North Korea hruaitu Kim Jong-un le Russia President Putin cu Russia ram ah an i tong tiah theih si. Putin le Kim Jong-un hi Russia chaklei ram Amer hmunhma ah an i tong. Putin nih Kim Jong-un sinah amah hmuh khawhnak caanṭha a hmuhmi konglam ah aa lawmhnak kong chim in Kim Jong-un zong nih sawmnak le lawmhnak bia a theihmi cungah aa lawmhnak kong a chim ve. Russia le North Korea hruaitu pahnih hna